Fe allai 10,000 o bobl golli'r cyfle i fynd ar gynllun prentisiaeth y flwyddyn nesaf, a hynny oherwydd toriadau Llywodraeth Cymru. Colegau addysg bellach sy'n rhybuddio hynny, ac yn ôl un pennaeth fu'n siarad â'r rhaglen hon, fe allai olygu bod pobl ifanc yn mynd yn draul ar y Llywodraeth yn hytrach nag yn ased ar yr economi. Ond mae'r Llywodraeth yn cyfeirio at yr arian Ewropeaidd sydd wedi dod i ben yn sgil Brexit. Adroddiad Elis Roberts. Wrth ddysgu chrefft yng Ngholeg Menai, mae Shona Hughes yn gobeithio mai cynllun prentisiaeth fydd y cam nesa'. Ond mae'n ymddangos y bydd llai o rheini'n dechrau'r flwyddyn nesa'. Ydy hynny'n 'i phoeni? Yndi mae o, 'cos mae jyst yn 'neud fi feddwl ella fydd 'na am digon o swyddi yn mynd rownd er fod 'na llai o prentisiaid, ond gobeithio neith pobl dechra' weld bod prentisiaid yn rwbath da i 'neud. a bydd y swyddi'n dechrau codi eto. Wyt ti wedi dechrau cysylltu â chyflogwyr gwahanol felly? Do, do, um, jyst disgwyl clywed nôl gan few companies ar y funud. Mae'r criw yma beirianwyr yn ddigon ffodus i fod ar brentisiaeth yn barod, lle mae modd rhannu hamser rhwng y coleg a'r gwaith, rhywfaint o hwnnw'n dysgu sgiliau, rhywfaint yn ennill arian. Dwi wedi cael swydd allan o'r prentisiaeth, dyna beth sy'n mwy bwysig i fi dwi'n meddwl. Hefo pwy?
Hefo ni mwtra so dechra ol y ffyrdd a ballu yn Cymru ma. Dwi'n 36 a ma hon yn ail aprentisiad thi fi rwan so dwi di neud un aprentisiad deunaw mlynadd yn ol yym a wedyn dwi di gweithio efo Siemens Healthineers dros y 15 mlynadd dwytha a rwan dwi'n fama yn neud aprentisiad gradd felly ma hynna'n Ail gyfle i fi sydd yn mynd i agor mwy o ddrysau gobeithio a mwy o gyfleon i wella. Ym mis Rhagfyr, fodd bynnag, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai rhaid gwario pum miliwn o bunnau'n llai ar brentisiaethau. Ti'n actually rhaglennu hwnna ŵan? Ac mae'r pennaeth yn poeni y bydd llai yn gallu ymgolli ym myd y prentis. Dan ni'n Ynys Môn heddiw 'ma, mi fydd 'na 200 yn llai o brentisiaid mis Medi nesa i be' sgynnon ni mis Medi dwytha. A, ac ar draws Cymru, mae hynna'n ddeg mil o bobl ifanc fydd ddim yn cael y cyfle i fynd i fewn, i fewn i ddiwydiant. A mae hynny'n bryder yn sicr, oherwydd i ble mae'r pobl ifanc yna'n mynd i fynd? Ac yn hawdd iawn, fe allan nhw fynd yn, yn draul ar yr, y llywodraeth yn hytrach nag yn ased i'r economi. Er y toriad, mae Llywodraeth Cymru'n dweud y bydd 138 o filiynau o bunnau'n cael ei wario ar gynlluniau prentisiaeth y flwyddyn nesaf. Ond mae Cymru wedi colli arian Ewropeaidd erbyn hyn, sy'n golled flynyddol o 375 o filiynau. Maen nhw hefyd yn feirniadol o benderfyniadau Llywodraeth Prydain, er bod y Trysor Lys wedi dweud eto bod y grant o ddeunaw biliwn o bunnau'r mwya'nhanes datganoli. Ond mi oedd 'na drafod yn y Senedd pnawn 'ma. Mae'n mynd i cael effaith hefyd ar draws wahanol sectorau. So ni ddim jyst yn sôn am construction. Fi'n credu fel arfer mae pobl yn meddwl am tiod, construction pan maen nhw'n sôn am apprenticeshiaethau. Ni hefyd fan hyn yn sôn am iechyd a gofal. Gobeithio am brentisiaeth ym maes gofal mae'r ddwy yma, os bydd modd. Bysa prentisiaeth yn gallu bod yn yn defnyddiol iawn iddo fi achos mae o'n mae o'n gadael fi dysgu tra dwi yn gweithio. hefyd ia. A chael rhywfaint o arian hefyd debyg iawn ia? Ia. Cos bo' fi'm isio mynd i prifysgol dwi'm yn gwbo pa ffordd dwi isio mynd fewn i gweithio eto so sa ddim ga'l cyfla i mynd efo prentisiaeth yn poeni fi bach. Why else is it important? What could happen? Mae'r Llywodraeth yn dweud y bydd dros 100,000 yn mynd ar gynllun prentisiaeth dros gyfnod o bum mlynedd. Mae'r rhai yma'n gobeithio y byddan nhw yn eu plith.
Elis Roberts.